देखा हाँ हम एकटा काम करू कथी हम बकरी तकैत रहै छियै हाँ तू ओकरा लग जा हाँ हम एतऽ तकैत रहै छियै हाँ ओकरा से बात करिय थोड़ी से हम बात कर बा हाँ मारते तो नहीं माते हम तकैत रहबै आ तऽ ओतै ने हम तू कहबा हम्म, आ कि तू नुका रहिय लुका देबा हाँ

तोय ना आबै छै एखन तोय ना आबै छै याते हाँ, ने हाँ लब हम हाँ। हम बकली का में धार में धो दै छी आ तब तू लोगो छोड़ के देखत लिया त हम कथि करबे आ दास बा तू आ कि दुका रहिया ने बाली बाली मात के छे मारते त नै मारते मारते ने दुटा छौलो छे ओकर छांग में या दो थोड़ो है त एकटा थोड़ा के बाधा लेबे हमरे कहबै तोल हमरा दे बकरी तोड़बे ले ने

एगो चुमा दे ना गे ए लेन हा ए लेन हा कथी करै छी हाँ, हाँ, काची काले छा पता में से थाल टोले छा हमर बकरी के खातिर टोले छा हाँ काटा ये लिया मोर के पता तो रे ले पता तोरे ला हां बकरी भूखले छै बकरी के खियावा हां मर जावे ह त हम तोल देबे न पता हाँ के बकरी का चलू तऽ हम पता तोल दै छी के चल बेटा बाप ले बाप मर जाओ है तब अरे छोड़ ना हाँ कहते यार छिया आ नहीं आयल छै पता तोरे ले पता तोरे ला हाँ बकरी भुकले छै तऽ कथी करबै पता तऽ खियाल पड़तै ने तऽ यहूँ चल लिए बकरी चलबे ला चलि एलियै घरमे मने नहि लागै छनि की करबै चलि एलियै तब आ तऽ कते बकरी चलै छै लादी भीटा दिसल चलै छै कि अतऽ पता छै ने अतै चराबै छै हम बकरी ना सुनू ने हम कहै छियै लादी भीटामे चलू ने ला बकरी चलबै लए जेबै लदी भीटामे हाँ

छुटियो लाबे मुटियो लाबे जा जा कहबे से से कहबे चलू ने ओतऽ बैठबै चलू चलू बैठ हम चलू झिमकामे बैठ कऽ बात होइ छै ने हँ, होइ छै, चलू, बैठ आबू। जाउ गऽ। बापमे कोन बात कहै छियै एकटा गप कहबह हँ अहाँ लऽ प्रेम करने छियै ला पलाम हँ लाभ पहले हम हम नहीं करने चाहिए अहाँ तऽ डबल भए गेलियै लऽ पर हम नहि करने छियै अच्छा नहीं एक बेर करने लिए की अतने ता छलिए ना एक ता छोली संगे लाभ पहले हम कर लिए ना तब बिछैल के लिए तब अहाँ सिखा दियो ना खाना के लाभ कर ले छी कोना सिखा दे हाँ चुमा लेबा हाँ वाह

हाँ हमरा कथी करबै छै या हाँ चलू आले चलू ने हम सुतै छी अहाँ प्रेम करबै हम अहाँ छूतबै हमे प्रेम करबै हाँ हमे सुतै छी प- प्रेम करबै अहाँ नाम दो हमे छूतै छी यहाँ प्रेम करू ले सुतू ने तऽ तहन अनंग छूतबै तऽ कोना सुत ई बिछा देब अनंग छूतबै हाँ सुतू

फैल कर जगह मिल गेलै के भेज देलियै ओम्हर गेल छै ई चक्करमे गेल छै छोरी आओर जरे ई बुढ़वा जाइ जाइ छै देख लेतै बुझाइ आ जाइ छै बुढ़वा जरे हमहूँ कनि कहि देबै कहबै एम्हरे रहू एम्हरे रहू जाइ छियै चलू कथी का अहाँ गुनधुन गुनधुन एके करै छी नहि गुनधुन नहि करै छियै यौ

बिरनी काट लेने त हमहू बुझे छी बिरनी काट काची धरत आ तब ले तब ले मुंह में नहीं खा गेलो गा कथी कथी खा गेले कथी खा गेले आ ग- गल में गल में मुंह में नहीं खा गेलो गा कथी अलवा अलुआ ना धो देने रे मुंह में हाँ तब वहे ने कहे छै त

मारते ना चल गाम पर चल गाम पर कह हाँ चल चल चल चल बुलबा के कहलिए यार बुढ़बा पोखर दिशा चले बुढ़बा कहलकै कि के छिए हाँ। केना केना कर कतऽ गेल छलै बुढ़बा भजियबै लए गेल छलै हम ओकरा पाछू पाछू चलि गेलिए कहलिए कि सफे में बैठा सफे में बैठा देखला के नहीं ना बुलबा ना बुढ़बा नहीं देखलकै गे। बुढ़बा कहलिए बिल्ली काटि लेलकै बिल्ली काटि लेलकै